Mae'n siŵr bod llawer ohonoch chi eisoes wedi sylwi ar enwau fel Aberdeen i fyny yn yr Alban, ac wedi tybio mai'r un gair ydy hwn â'r Aber sydd gennym ni yn Gymraeg, Aberystwyth, Abersoch, Abertawe ac ati. Mi oeddech chi'n gywir yn hynny. Ystyr aber ydy, wel, fel gwyr, gwyr llawer ohonoch chi, lle mae afon yn llifo i'r môr, neu weithiau lle mae afon yn llifo i afon arall. Rwan ta, tasan ni'n mynd yn ôl i'r flwyddyn 600, mi oedd y Frythoneg yn cael ei siarad o Glasgow, Caeredin, trwy rhan fwyaf Lloegr i lawr yr holl ffordd i Lydaw. Oedd hi'n un o ieithoedd mwyaf oedd ddim yn rwmans yn weddillion ymerodraeth Rufeinig a gorllewin. A dyna pam bod Aber yn gyffredin i'r ieithoedd hyn. Mae o'n digwydd yn Llydaw. Mae yna uh, dri Aber yn Leon yn y gogledd orllewin, Aber Ildyd, Aber Ach ac Aber Beniged. Ond mae debyg bod y gair wedi hen farw uh, mewn Llydaweg llafar. Ond does gennym ni ddim aber sicr o'r Hen Ogledd, heb law falle am un. Ond yn yr Alban, mae yna rhyw, mae yna dros ddeg ar hugain, ella rhwng deg ar hugain a hanner cant, da ni ddim yn siŵr eto, achos does yna ddim astudiaeth lawn wedi bod. Ond pam bod i fyny yn yr ardal yma? Wel ddim yn yr Alban, maen nhw mewn gwirionedd, ond ym Mhrydain neu Pictland. Um, yn yr ardaloedd yn arfer siarad Picteg, ac mi oedd hon yn iaith oedd yn perthyn yn weddol agos i'r frythoneg, um, yr hen Gymraeg. Da ni ddim yn gwybod pa mor agos uh, Oedd hi mewn gwirionedd achos bod y testunau yn gyfyng dros ben. Ond mi oedd na deyrnas lewyrchus, ddiwylliedig, Gristnogol efo arlunwaith ryfeddol yn bod yma hyd at tua 900. Achos tua flwyddyn 900 mae'r ffynonellau yn peidio sôn am Pryden, Pictiaid, Crwythnie, um, Wertyras, Picti ag ati. A maen nhw'n sôn am deyrnas Alaba, neu deyrnas uh, Ysgoti, Ysgotiaid. A beth ni'n meddwl sydd wedi digwydd yn fras iawn, iawn, iawn, di tua'r flwyddyn 900 bod y deyrnas bicteg hon wedi cael ei geilyg ei geilegeiddio, bod y uchelwyr a wedyn y bobl gyffredin wedi dwad i siarad Gaeleg. Mae'r broses yma'n dywyll dros ben er bod sawl ysgolhaig wedi edrych arni hi. Mi allan ni dybio bod y Big Deg wedi marw ella yn y ddegfed ganrif, ella chydig yn hwyrach. Ond mae yna awgrymiadau bod y deyrnas bigdaidd hon eisoes yn drwm dan ddylanwad y gwyddelod y siaradwyr hen eileg, os mynnwch chi. Ond beth ddigwyddodd wrth i'r holl bobl yma fabwysiadu Geileg a dod i'w siarad hi fel iaith bob dydd? Mi ddarodd ni, nifer bychan o eiriau barhau geiriau defnyddiol, a maen nhw'n debyg iawn i'r Gymraeg. Mae yna rhyw naws gweinyddol neu ariannol iddyn nhw. Ac un o'r geiriau yma, mae'n debyg, oedd aber. Ac mi ddefnyddwyd y gair yma gan y geiliaid i fathu enwau lefydd, enwau llefydd newydd. Ond, o'r holl enwau afonydd sydd yn dilyn Aber, Abercrombi, Aberdeen ac ati, does na ddim un ohonyn nhw yn bendant yn Frythoneg. Does dim un yn dangos nodweddion ieithyddol y Frythoneg, does dim un yn dangos geiriau um, sy'n bod yn y Frythoneg yn unig. Mae'n bosib y llawer o'r rhain yn addasiadau o enwau Picteg oedd yn bod, neu ella i bod nhw oll yn, eir, yn enwau llefydd sydd wedi cael eu bathu o'r newydd gan siaradwyr Geileg. Felly dyna pam bod Aber mor eang i ddosbarthiad, ac yn dyst i iaith Frythonig y Pictiaid. Mae yna air cytras, sy'n gyt, rhannol gytras yng Gaeleg yr Alban, infer, a mae hwn yn cynnwys yn y bôn yr un ber sy'n golygu llifo. a mae hwnna i weld yn Inverness, Inverness, a mae'r ber yma sy'n aber i weld yn cymer uh, a cemper yn llydaw, llifo gyda'i gilydd, um, a mae o'i weld hefyd yn goferu a diferion ag ati. Felly mae rhain i gyd yn perthyn a dyna pam bod gennym ni aber i fyny yn yr Alban.